COVID-19 hi ulrai nih a langhtermi pakhat cu hihi Evil Adam tluknak ruang khan si pakhatnak ah e a pahnihnak ah cun sign lei ṭhancho tuknak technology IT ṭhancho tuknak ruangah hin vuleipi uk an timi kan uk khawh rua tiah an i ruah lio caan a si. I hi vuleipi a hnin dihtu coronavirus si a hme taktakmi te si mit hmanh khin vam hmuh khawhmi hmanh khi si lo. Zeidah a langhter tiah cu minung nih vuleipi control khawh rak si lo zia. Vuleipi kan control rua kan fimnak kan thiamnak hmang vuleipi kan control rua an rak ti lio ah uh, vulei cung thil a hme bikmi te virus hngalh an rak control khawh lo zia kha Pathian nih an kan hngalhter ṭhanmi khi si. Cucaah cun Pathian lawnglawng hi zeizong vialte cung i nawl ngeitu, thlichia le tilet cung zong i nawl ngeitu, kanmah cung zong i nawl ngeitu le coronavirus cung zong i nawl ngeitu kan Pathian lawnglawng a si ti kha a Pathian nih langhter a duh caah a si. A pathumnak ah cun Kan nih Khrihfami hi ṭihnak ngeih ṭhan ding kawhmi kan si lo i zumhnak in kal ding tu kan kawhmi kan si. Cucaah hi zawtnak harsatnak lakah zeitindah kan zumhnak kan runveng lai ti zong kha a biapi ngaingai. Cun cun a palinak ah cun hi zawtnak hi dantatnak a si maw, a si lo a ralring peknak a si maw, a si lo zei hmelchunhnak te a si maw ti zong kha hi phun thum ah hin pakhat pauh cu a simi a si. I keimah ka zumh nih cun dantatnak zong a si lo, ralrin peknak zong a si lo, i hmelchunhnak bak a si ko ti kha a langhtermi si. Zeiruang kan tiin Jesuh biacah kha mangṭam a tlung lai, lihnin a tlung lai, rai ṭhalo ramkhat le ramkhat an itu lai ti vialte kha uh, a hon tlingmi kha si ko. Cucaah hi caan chungah hin daithlang angah lomi zumtu kan si. Daithlang tuk ni bochan ding si lo. Cucaah kan tuah khawh tawk mifim mithiam mi hna nih an kan chimhmi kut i ṭol lengmang te bantuk Kut in hmai i tongh lo, lengvak tuk lo ti bantuk tar le ngakchia si bang cun ini i erh ti bantuk kha thil harpi zong a si lo caah kan tuah awk ka si ko. Hi kan tuah ruangah kan zumhnak a der thawm zong ka si hlei lo. Kan zumhnak a der thawm ruangah si loin Pathian zumh tik ahhin ding felfai tein zumh ding tu ka si. Cucaah aa khamhnak phun thum, zungzal nunnak ca khamhnak, nunnak khamhnak le pumsa khamhnak timi khamhnak phun thum lakah pakhat a simi cu pumsa khamhnak salvation of body timi hi si. Cucu salvation of body timi cu kanmah i ralrinnak in aa khamh khawhmi kan si i salvation of body ahcun ralrinnak in kan pumsa hi kan veng kho i harsatnak zawtfahnak zongin veng khawhmi a si. Hi kan i runvennak ding ahhin mifim mithiam hna nih an kan chimhmi zulh kha a biapi taktakmi a si. Cu kan zulh khawhnak ding ahcun Pathian bochan bu tein kan zulh a hau i Filipi delli caang linak ah kan hmuhmi cu zei kong hmanh nan lungre thei hlah u sihmanhsehlaw thlacamnak hi Pathian au ti kha si. Cucaah mifim mithiam pawl nih an kan chimhmi zong thlacamnak he tuah hna u sih ti kha nan sia chim ka duhmi si kan biakinn ka ca khar ko kan biakinn ka kan hranh piak kan inn ka kan hranh ko sihmanhsehlaw kan mitthli ka hren rik lo ti ka theih bing si cucaah mitthli he pathian sinah zaangfah hal le pathian sinah bawmh hal kha kan rian ngan bik ko se hi lockdown chungah pathian he kan i pehtlaihnak thlacamnak pathian pehtlai na si lo a bia relnak pathian pehtlai na si